שטייט פון צדיקים אז די טעג און זעמער דאך יעצט אריין געגאנגען ראש חודש אב, איז קודם דארף מען וויסן די הלכות, אין די ניין טעג שטייט טאר מען זיך נישט באדן, טאר מען זיך נישט באדן מיינט מען זיך נישט באדן לשם תענוג, מען קען נישט גיין שווימען, זיצן אין א פול און און און האבן א תענוג פון דעם, און מען קען נישט זיצן אין א אין א אין א וואנע, אבער אז א מענטש האט צער. ער שוויצט, ס'בייסט אים די שוויץ, בפרט די אלע וואס ארבעטן ביטער שווער, און בחורים, מיין זיידע זכרונו לברכה האט מיר גע'פסק'ט די ישיבה בחורים וואס טאנצן און שפרינגען און שוויצן, מוהרא ש האט געזאגט פאר די בחורים אין ישיבה, דאס איז א אנדערע זאך, מ'רעדט יעצט פון פון אפילו איינער גייט אין שויער, דא אזאך ווי א מענטש נעבעך ער זינגט אין שויער, ס'איז נעבעך געהערט די די די די טערעפי די טערעפי טשאדעלע באדעלע. דו גייסט צו א טערעפיסט דו זאגסט אים דו האסט פעין ער האט דיך נישט וואס צו זאגן ער האט נישט געלערנט קיין תורה ער האט נישט געלערנט קיין ער האט געליינט די ביכער פון אומות העולם וועט ער דיר זאגן גיי גיי גיי אין שאוער און זינג אין שאוער טשאדעלע באדעלע האסט אמאל געהערט די די מעטאד? ניין מען האט עס קיינמאל נישט געזאגט רילעקס איך האב פעין אין שאוער וואס וואס מאכסטו מיך משוגע איך איך האב צרות

וועסט דיך מאכן נאס פאר א סעקונדע און נאכדעם וועסטו זיך מאכסט עס אביסל ווייניגער אז די די די תענוג פון זיך באדן דאס איז דארף מען אכטונג געבן נאכדעם אויך וועגן זיך טוישן וועש אונטערוועש דאס איז נישט קיין וועש דאס איז נישט קיין דאס מוז א מענטש האבן פאר זיין געזונט מען רעדט נישט דא פון זאקן און פון אונטערהעמד דאס איז דאך א זאך וואס מען רעדט פון א נייע העמד א נייע הויזן דאס איז שוין א זאך וואס אבער דא מורא'דיגע חיזוק פון צדיקים. שטייט אז די גוים זענען אריינגעגאנגען אין בית המקדש חרוב מאכן די בית המקדש, און בית המקדש איז געלעגן קדש הקודש איז בגענעגט די ארון, אויף די ארון זענען געלעגן די צוויי כרובים, די צוויי פייגלעך, און בזמן שישראל עשה רצונו של מקום האבן זיך די פייגלעך ארום גענומען אזוי ווי א צוויי צוויי מענטשן וואס ליבן זיך, און בזמן ש. אין עושה רצונו של מקום, דאס איז עפעס א פערדיגע זאך, עס איז בדרך נס, עס איז נישט געווען קיין קאלעקטער מיט קיין מעגענעט, מיט קיין ווייפיי, עס איז געווען גאלדענע קרובים אן קיין בעטעריס, עס האט זיך אויסגעדרייט, די גאנצע קודשי קדשים איז געווען א בעש ט, די אר ן האט נישט אריינגעפירט אין קודשי קדשים, ווען די גוים זענען אריינגעקומען אין קודשי קדשים האבן זיי בשעת'ן חורבן,

דער אייבערשטער האט אונז אוועקגעווארפן. קוק, די פייגעלעך, די גמרא זאגט אז די גוים האבן עס נישט געקענט אויסהאלטן, אזא זאך ליגט אין